Shemeji na duogi e waromo Kisumo ateri bayo mondo ateri chamo ngege. Erokamano anyanye kwara Monga Jwang' kuom yie mondo bende ukete kaendi. Ma endi en AJ Media man kodi en Ajwang' Junior chino nini mar bende ng'e jathum mari ago touch e bore e Kisumu kaendi mar ng'eyo ngima jothum mopogore opogore bende chapo mbui kani matamre kod nono. Arwaki ni machiegni e chenro ni mar bende ng'e jathum mari Wuod Luo. Inyalo ng'iso ni nyinga wuon en ng'awa? Ok, an nyinga Mondi Wuod Ombei. Mano nyinga mar manyo mogo. Yes. Nyinga mar pesa en John Ouma. John, John Ouma.
Yes.
Mano nyinga mar manyo pesa. Mar, mano nying mar mar pesa. Kiorona pesa mano nying mawuok. Aja Kisumu County, Moroni constituency, Ombei ward. Yes. Uh, erokamano nyamundi wuod ombe ing'e ni nyaka nyocha bende uchak wechegeki mag ngolo ung'awe ngas mopogore kendo bende uchende e mbui kama tamre gi nono moloyo to e live goeko bende miyo u- udhi udhi viral kata bende utrend inyalo ng'isa ni wechegeki mag thum kata bende lek mari mar thum nichako higa mane Achako thum 2019 December e band bende Kamela abet abeta kanyo watemo kode watemo kochopo ma corona be wuok corona kanyo endi ji jothumbe nodok dala ka corona orumo 2021 kaka naduogo to ayawo band mara wuon yes kanyo mana ayawo band Iyawo band mari wuon bang' wuok kendo tego. Nitiegori kaka jawer koso nitiegori kanye kane in e band machielo cha? Okay, for the first time mane adonjo e band Vini, nachako gi wer. Mano e gima no, mano e like gima adwaro maduong'. First time nawe, mane achako kaka nabiro nachako achako gi wer. Yes. Eh, Nyichi igolonwa kae niluongo ni album ma bende itimo e thuolo mokwongo nyaka ne chak kata bende yawo band mari kendo otimo maber mokalo e mbui ka. Ok ang'e ni nirwako album ni nade sani endi kata bende osechopo kanyo endi gi ma dho ngere wacho ni expectation mari kaka niyud mondo otim. Yeah.
Ano odhi maber. Odhi maber kabisa. Nyaka nwagole aneno ka At least oketwa kamoro. Yes. Ah, kendo bende thumi no endi ma bende aneno ka bende seche moko oganda goye kamoro amora makalo nyaka ilang'o awinjo ka eh, oyiengo sipikni akeni ang'o mane obiro e pachi mondo indik wer no endi kata bende ang'o mane omiyo ibiro gi paro mar ndiko wer mar eh, Zero Tech ma sani endi bende chapo mbui ka endi
Thum en juogi. Mm, si- Thum en juogi. But eh, thum sero te kaka iwinje. En gima ne wabet ne piny. Mwang'iye makoni bana koro maendi. E koro ma en, ma e gima ratimo. Mm. Yes. Uh, Serotech nigi relics moko kata bende nigi flow moro ma jomoko bende osego wacho ni oh, ing'e ni tinde gikwalo wach ng'ane jomoko be yware ni okwalo wachgi ok ang'e ni be nitie waya mikwalo koso ere gimomiyo ne ibiro gi flow machal gi mar ng'ato ok Serotech kiwinjo thumno te are chakre nyaka room gik mowacho e thumno gin gik ma meka Gima nadhi atiyogo ne en ma kar korasno, ne en thum Awino Lawi miluongo ni Anjeli. Thumno naheroga kabisa are chon, mano e thum mane anyalo winjoga kabisa nomitna. Koro kaka nadhi aloso thum takawo koras, flow cha matiyogo but wer mara, yes. Ok ang'eyo ni in iwuon sani endi ichapo mbui matamre gi nono. Jonyuol norwako wachni mar thum nang'o? Ing'e ni jomoko nitie ma kodonjo timo gimoro ni oh, kanyo kadwa ni bede. Jonyuol ni kata kama iaye. Be ne girwako tij mar thum kapok ni chako trend e mbui kaendi? Yes.
An kama nitie ni wuonwa nosenindo adong' gi minwa. To nake nawuoyo kode makone ato awinjo ka gima agombo go gini. Mokona ni kapo ni mano yo mineno ni nyalo bet maber, tem nyathina. Yes, taneno ka odhi maber. Eh, ki- Mano e koro e gima olokore chiemba masani. Adak go gi dhan gi dhako adak go gi thumno. An- Familia na be dhi maber. An gi band members bende chiemo gi dak maber gi thum magoyono. Yes. Gin achiedh nade mage bende iromo kata bende gin chandruok mage miseromo go minyalo wacho nyaka nichak weche kaki mag thum mari? Mm, gima mitimo nyaka challenge bedi. Challenge ni kamoro amora ma mano sama obire to onge ma kinyalo tieke but an nyaka chak thum gima aseneno motimore chieng' moro adhi wuocho kamoro mano makwa mano e pare ni gima aseneno ondhiwo wituo od ang'ech Mm, wadhi wuocho Nakuru weche mag permit gi to nodhi omakwa kuno but Nyasaye noyie mowatimo ang'o owuok e a. Sani en jo thumbe a mopogore opogore kendo bende kaka ochwado ngolo miyo jomoko tetni malo kacha. Ok ang'e ni be nitie gimoro maliet mabiro mbele ka maybe kolabo mokoriwruok gi ng'ato kama endi. Yes, thum biro. Wan gi thumbe ma ma ma dabal. Thumbe nitiere. Ma dwe mar adek kae en adhi golo thumbe adek. Dwe mar achiel ka agolo video mar Sero Tek, nitie kolabo magoyo gi Elisha, gi Fredi, gi Elvis, gi Jerry Wood Alego. Obiro, thum ma wiye oyugno kabisa. Thum ma kech mokalo. Ubiro winjo, bedu mamos. Mm. Jopiny ohore. Kik gibed wasiwasi.
Ma e Simba, gibed mamos. Adwani ikaw kindeni makende mondo inyis jopiny kata jogo eki ma bende dwa ni mondo openj thum ni to ber mane miseneno e thum ni endi mondo ng'ama chako mondo obed gi geno. Mm.
Gimoro ka gimoro mitimo nyaka iket e pachi mokwongo then nyaka iket luor mbele. Yeah. Tilame Nyasaye. Mm -hmm. Thum chudo. Mm -hmm. Thum chudo kabisa. Mm -hmm. Koro gima ber mm -hmm. nyaka tine matek yeah. eka gima ber bi. Mm -hmm. Mabiro mayom to onge. Mm -hmm. Yes. Omondi wuod Ombe ji penjore kaka chacha ni to Omondi ni endi dibed ni osemako bad nyar ng'ato koso podi seche moko waor gote machuok wang'e ka onyalo onyalo kawo tek kuma kamano endi wabedie. Inyalo nyiso jopiny nang'o e wach ma kamano? Omondi nigi dhako, Omondi nigi familia. Yes. Koro gi gor line. Anya miyo gi manager na.
Uwinjo kanyo e ni nyikwa romo gajwang'. Jogo e kima olap dhogi ndong'. Ni omoni wuod ombei nyaka sani endi ubed akicha kendo ubed mabor mokalo kanyo endi. Ka watieko omodi wuod ombei, inyalo nyiso ni jagono madwari kata ochande mondo idhi e chwadni ngolo kata e pare, idhi go sherehe moko. Inyalo yudi nang'o kae to bende eh, inyiso ni to nyingi ma official miyudi godo chande to chal nade kanye. Mbui ni kacha chande kochakore TikTok, Facebook, YouTube, kamoro amora. Ok, nying matiyogo en Omondi Wuod Ombeyi. Obed YouTube, Facebook, Omondi Wuod Ombeyi na matiyo kamoro amora. Ng'at madwara nyalo manya Omondi Wuod Ombeyi. Yes. To namba to... Inyalo wacho kanyo gimoro ne screen kakalo piny kanyo. Oh. Namba mar simba en 0745

Kigo simo go simo ni en mar tich. Yes, ok mar chwanyo ng'ato gi, gi ode. Yes. awinjo kanyo nyi kwara makajo mondo bende lwar na line ka watieko kaendi mar bende iwacho kacha chande ni serotech chande chorus ni mamit masani endi trend chande mondo ing'e ni kare wan go mondi go dombe go touch kaendi Eh, twende kazi sasa Shemeje na duogi e warom Kisumo. Ateri bayo mondo ateri chamo ngege, atwechi yo minwe ng'eni dwari dala, owete dhawo nyadundo tindi lal kanye, nyaduse ragwela timi nadi okwarona, kionge jango mosiko uma uma. Binena rakweli ng'ena benda dhano Bilima kalandi ng'ena benda gombo Ah, wow, mano tich maber ahinya kanyo nyikwa Ramoga Jwang. Kidok to imosna chief morito Mbeyi kanyo endi nikech ang'e ni ae location mare. Nyikwa Erokamano nyikwa Ramoga Jwang. Mano ema kelo giko mar bendi ng'e jathum mari kaendi man kod isechego eki nana Jwang Junior kama ndito en AJ Media achiel kachiel kowuok kanyo endi Kisumo. Oro motelo machielo oriti masani.